מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך דיסקאסן וואס איז דעלטא, פארוואס איז עס איינס פון די וויכטיגסטע אדער די וויכטיגסטע נומבער אין אפשענס טרעידינג, עסט פיינעלי פארשטיין וואס ס'זאגט דיך איבער דיין טרעיד, ווי ס'גייט אנקומען דיין אפשענס פרייזן, צו פראפיט צו לאס, וויאזוי ס'גייט מאוון ווען די סטאק מאווט, וכדומה, ווי לייקלי איז עס אז דו וועסט דיך דערזעהן מיט א אפשן וואס איז אין די מאני? אבער געדענק פארדעם אז אלעס וואס אונז רעד מיר דא איז פאר עדיוקעישאנעל פערפעסעס אנלי. אפשענס טרעידינג, אפשענס אינוועסטינג, אינוואלווט אסאך ריסק, סאו דו האסט קיינמאל נישט טאטשן קיין אפשענס פאר דו פארשטייסט טויזענט פערסענט וואו די טוסט. דעלטא איז א זאך וואס ס'מעזשורט, ס'מעסט ווי סאך גייט עפעקטן די פרייז פון די סטאק, דיין אפשן, וויפיל גייט ארויפגיין אדער אראפגיין די פרייז פון דיין אפשן בעיסד אויף די פרייז פון די סטאק. למשל, אויב דו זעסט אין די אפשן טשעין, אפשן טשעין איז א זאך וואס אונז וועלמיר עקסטער דיסקאסן, אבער די אפשן טשעין זאגט דיך מער ווייניגער וויפיל די דעלטע איז. אויב דו זעסט אין דיין אפשן טשעין אז דו האסט א דעלטע פון פייוו, אסאך מאל רופט מען עס פייוו, אסאך מאל רופט מען עס פופציג, וועגן א אפשנס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, ממילא אויב ס'איז פינף, קומט עס אויס, סארי, אויב ס'איז פוינט פייוו קומט עס אויס פופציג אויף הונדערט, סאו דעלטא ראנגט צווישן זירא מיט איינס, סאו פוינט פייוו מיינט ווייל ס'איז טיימס הונדערט, הונדערט איז א אפשענס קאנטראקט מיינט עס א פופציג דעלטא, סאו אויב דו זעסט אז דו האסט א פוינט פייוו דעלטא מיינט עס צו זאגן אז דו האסט א האלבע דעלטא, איז אויב די סטאק מופט פון אויב די סטאק מופט ארויף מיט איין דאלער מיינט עס אז די פרייז פון דיין אפשן גייט ארויפגיין מיט פופציג סענט. די זעלבע צייט אויב די סטאק פרייז גייט אראפגיין מיט איין דאלער, גייט די פרייז פון דיין אפשן אראפגיין מיט פופציג סענט. למשל אויב די האסט א דעלטע פון טא אדער פוינט טא, מיינט עס אז אויב די סטאק גייט ארויף מיט א דאלער, וועט דיין פרייז פון דיין אפשן ארויפגיין מיט צוואַנציק סענט. אויב די פרייז פון דיין פון די סטאק וועט אראפגיין מיט איין דאלער, וועט די פרייז פון דיין אפשן אראפגיין מיט צוואַנציק סענט. סאו, קאל אפשענס האט פאזיטיוו דעלטא, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער ווען דו קויפסט א קאל אפשען ווילסטו אז די פרייז פון די סטאק זאל ארויפגיין ווייל אזוי גייסטו מאכן געלט, קומט אויס אז דו דארפסט א פאזיטיוו דעלטא, ס'דארף זיין למשל א פוינט פייוו דעלטא כדי דו זאלסט מאכן געלט ווען די סטאק גייט ארויף, מה שאין כן פוט אפשענס ווילסט דאך נאר אז די סטאק זאל אראפגיין אזוי מאכסטו געלט, קומט אויס אז דו ווילסט האבן א נעגעטיוו דעלטע, דאס מיינט אז אויב די סטאק גייט אראפ דעמאלטס מאכסטו געלט און דיין פאוקוס איז צו האבן נעגעטיוו דעלטע דאס איז דיין גאול, דאס איז אלעס ווען דו קויפסט, אבער ווען דו פארקויפסט און דו פארקויפסט א קאל אפשן ווילסטו האבן נעגעטיוו דעלטע ווייל דו מאכסט געלט ווען די סטאק גייט אראפ, און ווען דו פארקויפסט א פוט אפשן ווילסטו האבן פאזיטיוו דעלטע און די דעלטע איז פאזיטיוו ווייל דו מאכסט געלט ווען די סטאק גייט ארויף. סאו די דעלטע זאגט דיך בעסיקלי צוויי זייער וויכטיגע זאכן. קודם גייט דיך די דעלטע זאגן וויאזוי גייט דיין אפשן ריעקטן בעיסד אויף די סטאק מאוומענט. למשל אויב דו האסט א סעווען דעלטע, אדער א פוינט סעווען דעלטע, פוינט סעווען סעווען, מען רופט עס אן אויף אסאך מיני וועגן, דאס מיינט אז דיין אפשען גייט ביהעיוון זיבעציק פראצענט אזוי ווי די סטאק, סאו עס איז סאך מער ריספאנסיוו צו די סטאק. סאו די דעלטא זאגט דיך צוויי זייער וויכטיגע זאכן, נאמבער וואן, וויאזוי גייט דיין אפשען ריעקטן בעיסד אויף די מאוומענט פון די סטאק, סאו למשל אויב דו האסט א דעלטא פון א סעווען, דאס מיינט אז דיין אפשען ביהעיווט סעווענטי פראצענט אזוי ווי א סטאק, סאו עס איז זייער ריספאנסיוו צו די סטאק, די סטאק גייט ארויף, גייט דיין אפשען פרייז ארויפגיין מיט זיבעציק פראצענט פון די פון די סטאק מאוו. אז די סטאק גייט אראפ גייט דיין אפשען פרייז אראפגיין מיט זיבעציק פראצענט פון די סטאק מאוו. א דעלטע פון טען פון די אנדערע זייט זייער א קליינע ריעקשען צו די סטאק, צען פראצענט פון די סטאק מאוו, ווייל געווענליך איז עס זייער פאר אוט אוו די מאני, וואס מען וועט האבן א עקסטערע שמועס וועגן די אוט אוו די מאני, אבער די פוינט איז אז די סטאק גייט ארויף מיט איין דאלער וועט די אפשען פרייז זיך רוקן נאר מיט צען סענט פון די איין דאלער, צען פראצענט, די סטאק וועט אראפגיין מיט איין דאלער עט די אפשן פרייז אראפגיין מיט צען פראצענט. די אנדערע זאך, די צווייטע זאך וויאזוי מען קען נוצן דעלטע איז צו פארשטיין די פראבעביליטי, וואס איז די טשענסעס אז די אפשן גייט עקספייערן אין די מאני. סאו אויב דו האסט למשל א טערטי דעלטע, האט עס א טערטי פערסענט טשענס אז די אפשן גייט עקספייערן אין די מאני, נאר טערטי פערסענט טשענס. און דאס קען זיין זייער יוספול ווען דו פלענסט וואסערע טרעיד צו מאכן, למשל אז דו קויפסט א אפשן מיט א טערי דעלטע זאלסטו וויסן אז ס'האט נאר א טערטי פערסענט טשענס אז ס'גייט זיין אין די מאני ווען ס'עקספייערט, ווען דו פארקויפסט פון די אנדערע זייט א אפשן זאלסטו וויסן אז ס'דא אינגאנצן א טערטי פערסענט טשענס אז ס'גייט זיין אין די מאני און ס'דא א סעווענטי פערסענט טשענס אז דו גייסט בלייבן מיט די פרימיום אן דעם וואס דו זאלסט דארפן געבן פאר עניבאדי עני סטאק אדער אפקויפן עני סטאק. יעצט לאמיר רעדן וועגן די רעינדזש פון די דעלטע. די רעינדזש פון די דעלטא איז דא צווישן זירא מיט הונדערט. טאמער איז עס א קליינער נאמבער ערגעץ צווישן צווישן זירא און לאמיר זאגן טערטי, א זירא מיט טערטי דעלטא, געווענליך איז עס זייער זייער פאר אוט אוו די מאני. ס'האט זייער א קליינע טשענס פאר פראפיט, צווישן זירא און דרייסיג פראצענט, כ'זאג פראפיט, ס'האט א קליינע טשענס ס'זאל זיין אין די מאני, סאו אויב דו קויפסט עס האסטו עס אינגאנצן א זירא טו טערטי פערסענט טשענס אז דו זאלסט סוקסידן. סקאסט געווענליך ביליג באט אויב דו פארקויפסט עס האסטו צווישן הונדערט און זיבעציק פראצענט טשענס, אקעי הונדערט קען נישט זיין, צווישן ניינטי ניין און זיבעציק פראצענט טשענס ווייל סאיז פונקט די פארקערטע וועג, ווען דו פארקויפסט ווילסטו עס זאל ווערן ווערט גארנישט, דו באקומסט דאך געלט און דו ווילסט קיינמאל נישט דארפן צוריקגעבן די געלט. טאמער סאיז ערגעץ צווישן א פאר און א סיקס איז עס בערך ביי די סטרייק פרייז פון אין די די מאני, און אויב צווישן א סעווען מיט א וואן איז עס געווענליך אין די מאני, סמופט זייער שטארק אזוי ווי א סטאק, צווישן זיבעציק און הונדערט פראצענט אזוי ווי א סטאק, און אזא אפשן איז געווענליך סאך מער עקספענסיוו. סאו זייער אסאך פראפעשענעל טרעידערס נוצן דעלטא צו בויען טרעידס וואס איז וואס ס'ביהעיווט עקזעקטלי אויף די וועג וואס זיי ווילן, אז די אפשען זאל ביהעיוון למשל אז זיי ווילן האבן א ווערי היי פראבעביליטי טרעיד, מאכן זיי אזא טרעיד וואס האט לויט די דעלטע א ווערי היי פראבעביליטי, זיי קויפן קען עס זיין לאמיר זאגן א סעווען די פלאס דעלטע, אדער א עיט די א ניין די, און אז זיי פארקויפן איז עס פונקט פארקערט. אויב ווילן זיי אבער האבן זייער א טשיעפ אפשען ווייל זיי עקספעקטן א ריזיגע מאוו, וועלן זיי גיין מער אז לאמיר זאגן א צוואַנציק דעלטע, אבער ס'האט סאך קלענערע טשענסעס אז ס'גייט געשען, בעת אויב ס'געשענט האסטו געצאלט זייער ווייניג פאר א פאטענשאל פון א גרויסע געין. דאס איז אלעס ווען דו קויפסט פארשטייט זיך, און ווען דו פארקויפסט איז עס פונקט פארקערט, דו ווילסט מאכן זיכער אז דו האסט סאך א קלענערע דעלטא צו וויסן אז דו קענסט מענעדזשן דיין ריסק און האבן א הויעכע פראבעביליטי, א הויעכע טשענס אז ס'זאל ארבעטן פאר דיר. כ'האף אז די לעסן האט דיך געהאלפן פארשטיין וואס דעלטע איז, וואס ס'זאגט דיך אויף דיין אפשן, וויאזוי ס'גייט ביהעיוון, און וויאזוי ס'קען דיך העלפן זיין א בעסערע אפשענס טרעידער. אז דו האסט עני קוועשאנס לגבי דעלטע אדער לגבי עניטינג עלס וואס דו ווילסט אונז זאל מיר דיסקאסן דא לגבי אפשענס טרעידינג, פליז לאז מיך וויסן אין די קאמענט סעקשאן, און פארגעס נישט צו לייקן און סובסקרייבן, אדער שרייב דיך איין ביי חייםעקסטינג דאט קאם פארווערד סלעש בלאג.